Bigader mallary ba hiç kimiň habary ýok. Bigader mallary ba hesabynda hiç kimiň habary ýok. Ýani nämeçün habary ýok? Ýani şol adam özi Allasy bilýä, başga hiç kim hesabynda näme bardygyny bilenak, hiç şondan garyp, gasar, din, diýanat, hiç adama haýyr ýetirmelläden. Näme diýip, haýyr ýetirse malynyň bardygyny bilnermika diýip. Sa'dy aleýhir-rahmäň bir derman goşgulary bar, olary okyysam meň wagtym geçjek. Manasyny aýdaýyn. O näme diýýär Sa'dy? Derman dagy. Bir adamlary bardyr diýipdir, gadym zamanda malyny ýere gömýärmişdikle-de, ýere gömüp goýandyrlar mallaryny, özleri üstünde oturandyrlar diýipdir. Gowy düşüneýliň şuny. Bir adamlary we mallaryny gömýändir-le diýipdir, özleri şoň üstünde oturandyr diýipdir. Haçan özleri ölüp gabra girende puluny ýerden çykarýandyr-le diýipdir. Özleri pul bilen jabeja bolmaly-la. Pul ýerde, özleri göňde. Haçan ölüp özleri ýere girende pullar daşaryk çykýar diýipdir. O hem paýlaşmaga durmaly ony. O-da ýa dogry bölüşiljek, ýa bölüşiljek. Ylym köpelmek şert däldir-ha. Bereketli bolmak şertdir. Hala kän bolsun, hala az bolsun. Emme şi insanlygyň ýadyndan çykyp barýar. Musulman näme diýip ýadyndan çykarmaly? Näme diýip bir obalarda bir obalarda bir obalarda heý zeň urýaly nämäk zeň urýaly üşür zekat ýygnajak biz ýol bejerjek diýip. Hi üşür zekat bilen ýol bejerip bolýamy? Hi şerigatda bazatmy şi? Meger üşür zekat garybyň haky dälmi?

O oňa bermeli, amana, o-da oňa bermeli, garypdan aýlap, ýola harç etmeli. Näme diýip el-haýyr etmeli däl ýoldan çyryň. Näme diýip el-haýyr diýen zat ýatdan çykyp gitmeli, näme diýip günbe-gün azalmaly. Näme diýip el-haýyr etýän adam, hamana, türkmeniň içinde bir ýigrimi nefermişdik. Başga hiç kim el-haýyr etmeli dälden. Näme diýip sadakaýe jaryýe hamana öz türkmen ilunyň içinde belli bir otuz nefer ýigrimi nefer hamana pully maldar adamlar barda. Maňa meňzeş adamyň ýanyna gelin, gyz, erkek, garyp bir zat gelýäda ol sen mydam şo bir neferiň üstüni ibermelila. Nä başga kişiň ne gastyndan baryp bolýa, ne zeň urup bolýa, ne aýdyp bolýa, ne diýip bolýa. Ýaňky pahyr-da öz daýym-ha diýä. Hiç, baryp bilenakda, ne kastyndan, ne tilfunyndan-da. Biabre etip goýberjegini bilýä-da, musulman şeýle bolmalymy? Alla imany ba adam şeý dermaý. Oham men aýdýan-da, o şu gelýän pahyr adam-da, Ahunjan sen birine aýtsaň diýä-de, o mydam şo bir nefer aýtmaly-da, müň neferi-de, o daýyňdan, ýegeňden, wi men palanyň ýegeni-da, Men palanyň çykany-da, men palanyň daýysy-da, men palanyň daýzasy-da, gelnejessi-da we aýt-da şoňa diýýän. Golaýyndanam baryp boljak däl diýýän. A siz jüret edenak-da şolaň ýanyna agzamaga. Näme diýip musulman beýle bolmaz? Dogrudyr, uly milletden çürim gapyňy açyk goýup bolmaz. Öňünde durup boljak däl. Öz ýegenjik, öz daýyjyk, öz çykan, öz daýza, öz gelneje öz garyndaşyňyň arasynda näme diýip şeýle bolmaly hom? Ýaňky gürrüňde her kim mal köpeltmäň bernamasynda bereketli bolsun diýip ýatdan çykyp barýar. Bereketli bolmak ýatdan, fakt köpeltmäň bernamasynda. Oň bir elhaýyr etmeli zat barda ýol bejermek elhaýyr bolmaly. İşte ekerançylyk Allah saglyk bilen nesip etse ýol diýip dagy ýarym real zekatdan bermek dogry bolmasa. Garybyň hakydyr. Ýetimiň hakydyr. Ejiziň hakydyr. Hudaý aýtýar Kurany Kerimde. Ondan oňa el-ele edip-de, aňryk-bärik garyp-gasary boş goýamaň. Bi, heýfki bu gürrüňleri eşitmeli adamlaryň-da gulagyna barsa-da. Kaşki, hemme musulmanlar eşitse bu gürrüňi. Allaň Kelamy, Kurandan aýdylyp dur, dinden aýdylyp dur, Resullaň ýaşaýşyndan aýdylyp otyr. Innemes-sadakatu lil-fukara. Allah aýdýar. Äwwel garyba aýdypdyr.